שפעטער ווען ס'שטייט אז די ערד האט זיך געעפנט שטייט ווערט שוין נישט אויסגערעכנט אוים בן פלת. פרעגט דער מדרש וואס איז געווען אנפאנג איז דאך ער געווען פון די פון די גרויסע מתנגדים אויף משה רבינו פלוצלינג רעדט מען שוין נישט פון אים זאגט דער מדרש זיין ווייב האט אים געראטעוועט. שטייט אין מדרש א מורא'דיגע מורא'דיגע שכל, דאס וואס אונז קען מען ארויסנעמען פון דעם, זיין ווייב זאגט אים, וואס קריגסטו? וואס וואס ווילסטו? וואס וואס העצטו דא קעגן משה רבינו? וואס הייסט? זאגט ער, קוק הער, ממה נפשך, אדער איז משה רבינו רעבע, אדער איז קרח רעבע, דו בלייבסט ווייטער תלמיד. פארוואס פייטסטו פאר יענעם? דאס איז אים אריין אין קאפ, האט ער אפגעמאכט אקעי עד כאן, ער האט נישט מיט די גאנצע מחלוקת. דאס איז אזא שכל אין לעבן, מענטשן זענען פארנומען א גאנצן טאג מיט פאליטיק, מיט מענטשן אהער אהין, מען לויפט נאך מענטשן, וואס זעסטו האבן פון דעם? וואס זעסטו האבן פון דעם? יא אבער דו ווייסט מען טענה'ט זיך אין בית מדרש, ער איז די עכטע צדיק, ניין ער איז די עכטע, מיין רבי איז די עכטע רבי. וואס קאכסטו פאר זאכן וואס דאס גארנישט האבן פון דעם, אז דאס נעמען א חומש, דאס נעמען א משניות, דאס נעמען א גמרא, דאס בלייבט, דאס וועט דיך בלייבן אין לעבן, דאס וועט דיך בלייבן, דאס טוסטו פאר דיר, אזוי ווי בגשמיות, אז דא אסאך עשירים וואס נוצן אויס מענטשן, איך האף אז דו לאזט דיך נישט אויסנוצן, מען טרעפט א בחור, קום ארבעטן פאר מיר, און דער בחור איז מלא שמחה, ווער וועט ווי ארבעטסטו, דו ווייסט ווי איך ארבעט, איך ארבעט פאר דעם גרויסן, איך דרייוו דאנעלד טראמפ, אבער וואס האסטו פון דעם? וואס הייסט וואס האב איך פון דעם? איך דרייוו ביל געיטס. זאג מיר, ער געט דיר וועידזשעס א וואך? ניין. אבער איך דרייוו אים. דו ווייסט וואס מיין בעל באס האט? מיין בעל באס אוינט בילדינגס האלב מענהעטן. יעצט וואס אוינסטו? גארנישט. מענטש כאפט זיך נישט. זייער אסאך בחורים קען מען גוט אויסנוצן. און מען פרעגט אים, וואס טוסטו? דו ווייסט וואס איך טו? איך ארבעט פאר דעם עושר. פשש, מורא'דיג. וואס געט ער דיר? ער געט מיר זיין קאר. העלא, גיי ארבעט ביי א שוסטער, גיי ארבעט ביי א שניידער, און ער געט דיר די וועידזשעס, מינימום וועידזשעס, האסטו עפעס? דו כאפסט וואס דא גייט פאר? אבער מען ארבעט מיט א מענטש, פרעגט א מענטש ווי ארבעטסטו? איך ארבעט אין א סופערמארקעט, ס'טוט זיך, ס'קומט טרעילערס ארויס אריין, ס'דא פֿופֿצן רעדזשיסטערס, און וואס באקומסטו? מיין באבוס האט מיר נאכנישט געצאלט, ער גייט מיר צאלן, ער קען נישט. צי אפ פון אים גיי צו א צווייטן, גיי צו איינעם וואס געבט דיך וועידזשעס וואס דו קענסט אהיים גיין צו דיין ווייב און קינדער און דו ברענגסט אהיים פרנסה, די זעלבע זאך ברחניות, נישט די זעלבע זאך נאך סאך מער, וואס טוסטו? איך דריי מיך דא, איך שטופ רענטשעס פאר אים, אבער וואס טוסטו פאר דיין לעבן? וואס טוסטו פאר דיין לעבן? וועט קומען א צייט וואס וואס קיינער וועט דיר נישט העלפן. נאר די פרקים משניות דאס וועט איך בלייבן, נאר די דפים גמרא דאס וועט איך בלייבן, נאר די קאפיטלעך תהלים דאס וועט איך בלייבן, דאס נעמט א מענטש מיט מיטן לעבן אז א מענטש לערנט תורה, א מענטש ס'גארנישט דא נאר תורה, תורה מאכט פרייליך, תורה מאכט רייך, תורה געבט געלט.